Үтө күнүнэн күндү көрөөччүлэр, спорду таптааччылар, эһиги көрөҕүт спорт сулустара биэриини бүгүҥҥү биэриэбит ыалдьыта республикаҕа буолбакка Россия таһымыгар хапсаҕайбытын тарҕата сылдьар, кыраһыабай кыайыыларын бэлэхтии сылдьар Иван Семенов буолар.

Эт-хаан өттүнэн эргиччи сайдыылаах буолан элбэх бөҕөс, мадьыны, ыксаллаах быһыы-майгы баһаарынай сулууспатыгар үлэлиирэ сөптөөх дьыала. Уйбаан Сэмэнэп эмиэ спортсмен убайдарын курдук бу сулууспаҕа киирэн үлэлии-хамныы сылдьар. Эдэр бөҕөс саҥа үлэлээн эрэр буолан улахан быһылааннарга сылдьа илик, ол эрээри кини теориятын барытын бэркэ диэн билэр, анал баһаарынай техника тэриллэрин көрөрө-истэрэ сөптөөхтүк туттара-хаптара харахха быраҕыллар.

баһарнай үлэһитэ хайдах буолуктааҕый эн санааҕар бэйэтин физически кыынар буолан наада

Хайдах кэлбиккиний? Так, мин хапсаҕайга олох улаатан барбын. Тохсус класстан аҕалабытым. Ыстаныы буолуу мас тардыһыыта итини курдук сылдьыбытым. Онтон утумнаахтык уже хапсаҕайынан диэммин тохсус кылаас иккис аҥарыттан өссө онно дьэ хаалаабытым. Онтон хаалымта хапсаҕайга. Онно бу билим ачаангалы чиллэһэ дьон. Ханнык баар спортсмен үрдүккэ тахсарыгар тренер өҥөтө сыралаах үлэтэ улахан оруоллаах буолар эн тренердэрин кимнээхтэр этиҥ мин тренерим иванов михаил васильевич диэн саха эрин үтүөлээх тренерэ буолар кини тэмиинин ыран эчийэн аҕалаабыта ол тохсус кылаастан быһата бу

Тардеттан туох баарыта амчайыска тугусуна туох маннык эйгэҕэ эрдэтэ үлэлиир туох баарыта ханаа уонна бу быйыл үөрэхпин бүтэрэн бааммын атырдьах ыйын уон күнүттэн манна киирэммин үлэлии сылдьабын. Уже барыта үөрэнним

Институт иһинэн училище Олимпийского резерва диэн бар үс сыллаах. Онно киирбитим бастаан. Онно киирэн бааммын ол жиркөһүн армиялаабытым. Анта армията икки тыһынча убаһыттак эрэ ахалгы үөрүнэн ба икки тыһынча үрбээбит эрэбин училищебын. Онтон дальше институка өссө үрдөтүнэ хаалбытым. Үс сыл та быйыл битердим хаҥа. Ол ата Чурачтава институт. Аха. Чурачда государственный институт. Уйбаан чугас доҕорум буолар. Олох оҕордохтуттан. Түрөхпүттэн мүлэбин диэхпин хат. Онтон бииргэ улааттахпыт Биирдэр эмиттэн, Мастаа дреметтен онтон. Улуссаны успуорка даҕаны, маннык үөрэххэ даҕаны, олоххо даҕаны, улуссаны маннык хайаан улааппыппыт. Күрэхтэһэн да былдьаһан да иэххэҕэр. Улуссаны любой күрэхтэһии буоллун, эн биир наар Уйбаан баар диэбитим. Сайдан хапсайга саха төрүт оонньууларга ариен курутун бастакы атын улуссанан чыпчаал иһини биир киирсэр этибит. Онтон Уйбаан спортсмен быһыытынан нырктоох. Оттон хаһан да тугун хаалларбат. Оттон иһин биэритиэхтээхпин диэн баран ситиһэр оннугутун. Оттон элбэхтэ оннугутун дакаастаатан көрдөрдө. Холоор маастарын толорор толорор диэн мин оттон иһин биир эрдэттэн билэр этим. Эрэнэр этим голга. Онтон олохха мен оттон олоххо тардыһыта сүрдүккэ үчүгэйгэ тардыһыта мен оттон туох күштээх. Тоҥкоһоҕон дьаллыкка ылларбакка айан туох олох устун эрэллээхтик барарыттан үөрэбит.

Хас сыллаахтан парша кырардахпыттар, бииргэ тустан ылаатахпыт оҕолортон. Китинча он төрт сылтан кистен хаалам, он үс он төрт. Ара эрбиибиитин курдук олох киссиилэри аахан булан хатан бэйэ-бэйэбин сөдүбүссэбит. Кини оскуола айан сылдьаммын үксүн

Маннык дьарыктан саҕалаабыта. Оттон Михаил Васильевич этэр этэ, бу даннайдаах уол биһиэхэ киирэр. Хэнээмэн, хайааман, ким да дьээбэлээбэт диэбит курдук. Михаил Васильевичка бэлэтиир оҕолорун дьарыктанан оонньооно. Ол олох күнтэн күн хайдан иһэр бурдугата. Начаас барытына быммыта. Уйбаан бэйэтин эртаҕаннаах киһи. Дигинэ мунугобори түөрэнэттик киссиэтэ. Муну хапсаайга бэйэтин выран туран киирсэн Ыстыыныы кэлэн баран бадан элбэхтик. Оттон өссө бээтин биэрэн турната өйдөннөҕө дьэ. Дьартан бытаттан мин даҕаны сүбэлээччим, хайааччым. Онтон кырдьык бээтин биэрэн туран нырык туохтаах ньоҕой. Уйбаан. Диэн ол ньоҕойунан санаабар маннык элбэх сыалы хитистэйэ саныыбын. То маннык элбэх ситиһиинааҕын дьайа саныыбын. Бээтэ нырык санаата өйө нырык көстөөх. Бэйэҥ хайдах бэлэмниигин турукка киирэҕин?

Дьэ, хапсаайга хаама бэриниилээх киһи диэн көрөбүн мин. Бэйэм киһи быһыытынан уонна, холобур, кини күрэхтэһиилэргэ кыттарыгар улахан тугун уурар. Күүһүн, туох баар күүһүн барыта түмэн туран абсолютка аҕайын настройкаланарыйын быдан атын дьоннордоох оҕолортон көрдөхө быдан атын буолар. Кини улла олоҕо олох эрдэттэн муллаана наар суохтуур. Күүһүн хаалларан эдэргэ ыйааһыныгар сүүс бүрөһүн ложист гыммакка настройкаланан Хэнэйдэн харыстаан, хайаан баран, дьэ, кинилэр ыйааһыннары куруук элбэх буоллулар, сэттэ он бэс киилэлэр. Кинилэр ыйааһыннары уоту сүүсчэкэ киһи баар буолар. Уонтан таха куруук оҥорор, плюс обсолютнайга кыттар буолла дии. Обсолютнайга кыттары кини ол хэнэйдэн хаалларан үчүгэйдик тустан, чэ, элбэх хаамай, элбэх обсолютнайга кэлбит кини буолар соругу. Киниэхэ үрдээҕин, күрэхтэһиилэргэ ыырдьабын, үрдээҕин көрөбүн-истэбин, ким тэбиилэрин, тилэххэ тэбииллэрэ кини основно хапсаҕай приемдарын баһылаабыт киһи холобур бээтин да киһи да быһыытынан итэҕэллээх саха итэҕэлин тута сылдьар үрүҥ аар тойон маникка ыйыларын батын билэр көрөр истэр биһин тириспит биир холобур хапсаҕай өттүтэ булабыт бэйэ-бэйэбитэ хүбэлэһэбит наар күрэхтиигэ дьаммыннын төһө да хаастаах болобун миэхэ доҕор курдук хайыбыт үлэлэһэр диибит

хаһыылар эйиэхэ төһө күүстэни биэрэр уонна эбэтэр төттөрүтүн долгутарбыт миэхэ наоборот үчүгэй диэхпин баҕарабын элбэх киһи баара үчүгэй мин били туох оҕус киһибин син оонньуубун били туохха син дьоҥҥо эргэ оонньуу сатыыбын это били бэйэм туох оҕуспун диэххэ охтордохпуна кыйдахпына ин туохпун араазы

тураран киирсэ сатыыбын да атахчыттарга холобура ханнык эрэ атахпын биэрэхпин һэ пиндиэх курдук утары-утары дьоҥҥо иккис устойкабынаан пиндиэх курдук итинник туохтар бааллар биир үксүн аньыһан тутабын үксүн очконунан оттон сатанар буоллаҕына муста тэбии атахха тэбии атахха ис тас өттүттэн иккилэр икки өттүттэн тэбии основной эти ити өттүлэрэ буолла хапсаҕай кэлиҥҥи сылларга күүскэ хайынна Ди шоу да аңардаах буолан эрэр. Онон эн ханааҕар хас биирдии хапсаҕайдьыт туох эбит фишкалаах, ураты хамсаныылаах, туттулаах-хамныылаах куллаана ол туох технигын оҕолор? Эми анаабар үчүгэй никаналлара. Киһи били спорда хорохтуннар холура туохтар бааллада хорохтуннар. Онну дьону көрө кэлэллэр.

Бу хапсаҕайгытыгар чэһин, дьэ били туоххаһын билэн эрэтим хапсаҕайга. Аны миигин ол абсолютнай ыла диэннэр тарбах киһи билбэтэх булла дьэ. Орто оҕус туохха хартаам дьонно дьиҥин ааттаах уоллаах уот тарбахтар это убайда. Ону хайдах эрэ соһуччу диэххэ дуу, хайдах да өтө. Ол күн табаҕар мин күнүм буолбута буолуо. Билигин.

бастакы миэстэ буолла оннуттан хаҥалас хамсаҕай былырыын киниэн сыпаанньын роман береһигар ардакхан атын хаһаайын ылбыта плана быйыл хаҥалас хамсаҕайын ардакхан атын хаһаайын ылаары сүттэ кэбээйи мастаҕатын көрүттээх хамсаҕай кэнники кэмнэргэ тыган эрэр сулуһа иван семенов бу хатанаммыт Саха арена 2019-ка бастаан кыттаачыбытым, 2019-ка ылла. Үһүс, төрдүс уонна бэһис ареналарга кыттаачыбытым. Ол хаҕана били улаханнык миин дьон хайга улаханнык билбэттэр этэ. Улаханнык миэстэлэспэт этим было. Онтон дьау аренаҥ били эпикке ылы туох булла дьи. Устаннар били онно манна уган таһааран эб курдук кин били

Киирэн абсолюткаламмын это хата абсолютнай аламмын ылбытым. Дьоппуон тустуутугар сумуоҕа эмиэ киирсэн турардаахын ди? Ол туһунан сырдатара хайдаҕай? Орелга бухалата. Орелга чемпионат России буолбута. Ону манна эппиттэрэ. Хэтте хэтте киилэ баран киирсэн көрбөккүн диэбиттэрэ. Хин эрдэ көрөйөн булади интернетке хайда киирсэллэрин хайдыларын Ону охсуһаллар, хайыыллар имлаһын. Эй, чэйин дьаһаныырытым. Төнтөн ол эппиттэригэр табастаан кырдык токулдуу түһэн бааммын, эчэ барсар энэбин диэбитим. Төрдүс бэһис место буолбутум. Уонна Россия маастар номерин оҥорбутум. Эчи туохха. Сумма тустуутугар. Атаат, ну кылан көрдөххө гырахан баа тустуута. Аты биһи хапсаабытым арынныыр. Илигинэн бутаарыйдын, туохха да хааллын да эмиэ хоттороҕун хараазы аны били хаамай тоҕо диэн били охсуһуу оҥордааҕы бит санаабытым старт биэрдилэр даҕаны били баны бары охсон киирэн бараллар үссе туох була анньан таһаарыт анньыы анньыһыы охсуһуу диир курдук охсуһуу оҥордаах тусты бүттэ оннук бэйэм санаабытым дьэ хапсаҕайтан спорттан арыйтай тэйэ түһүөххэ ханнык киинэр ордук көбүлэн көрөҕүн. Тобахахылыы киинэлэри көрөбүн. Уонна улаханнык улахан арыттары көрбөппүн. То охсуһуулаахтары, основадан реальных көрүөхпүн сөп. Уонна укса хахылылары көрө сатыыбын. Сөбүлээн көрөр передачаң эбэтэр контент YouTube холобура. Болт алт. Үксүн көрөбүн YouTube'ка. Үксүн инник эрэ көрөбүн быһылаах улаханнык. Ону көрөөччүм нар наушниктаах диэн буолааччын, ону

интригээбиттэр болу доҕор кыыстааххын ба кыыстаахпын ыалдьааччыларга уна тоҕуссанна саха мен олохтоохторугар спордунан эчиллин диэхпин баҕарабын хас биирдии киэтин кутумнаахтык да буолбатар холобура киһи били бэйэ форманы өрө тута садьарга холобура киһи хасса да холоро утуйан туран баран табу хаятахха таһажа тахаангын бу сүүрэн духааман да кийдэхэ

Павлов Айал Романович уонна оттон мин чугас аймахтарбар, доҕотторбор, атастарбар уонна оттон өйдүүр-өйүүр дьон бааллар бу спорпун спорка эчилэрбэр хайбар өйүүр дьон баар олорго эмит улахан махталбын тиэрдиэх бумаарым баҕаардыстыбыт